Machiegni uru nyikwa Ramogi chenro mar abila kama kinde duto wasebet kwa puonjre luo kitegi gi timbegi. Wang'iyo go dak kwero machon kod dak oganda wa masani mondo oganda wa ma, ma tieng' masani molal oyud wang'ayo mane Ramogi Ajwang' oketo ni nyikwaye oluw mondo piny luo bed maber kik rochruok bedie. Nyakwar Ramogi Ajwang' ageno ni uriyo maber odhiambo ma kawuono. Kawuono thuon wach mwak oko kom piny ka nikech aneno ka nyikwar Ramogi Ajwang' be neno lokruok. Ok gine wa tiend odundu ma mwa jabetie cha. Kawuono thuon wach ma wan go ka wadwa wuoyo wi thuondi. Thuond Luo ma nokedo ne oganda Luo kimako piny. Ma kama wantie ni wantie e piny mar Alego Imur. Kama ne nitie thuon Luo ma niluongo ni Tau Kogot. ma kiseche kinde duto kwa wuoyo to wan kaka nyakware pakre ga na nyakwar tao kogot wuod mur malanga ng'ama piel ibathiyo malingo wadgi mar ayiem to ng'e ang'e malong'o ni ng'ama kalo cha to chwinje madhi neno owadgi wuongi nyikwara mogi antie ka kod jom- jodongo moko ma welo ma kung'eyo ma gin ema bomi gi thuolo mondo giwuo to kapok ami gi thuolo tung' kacha antie kod nyakwar tao kogot Wuod mur malanga. Kwatawo juogi kawuono biri dalagu Musa ne nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi ajwang' amosou kamoro amora ma untie ni osawre uru. An nyakwar Tau Kogot, Ogumbo wuod Nyamalele tong' motimo remo. An wuod gi John Akumu, an wuod Margaret Nyawiny, mano ma Kadoche, to kod Pamela Onyango, mago gin megena e mur ka. An okego chieng' ochunge go chieng' onjula. Mago yawuot ka ruoth. Erokamano. Erokamano nyakwar tawo. To ang'e ni weche Ramogi Ajwang' akia ni koro ka ng'ato obiro e dala gi to ok pak yuore Nyagombe ka winjo ka. Samoro en mogo loso welo. E Nyagombe nya Korera nya pap ndege. Mano en yuora morita kapod atin mopidha mogola e tie minwa. Emomiyo apake ga matek kabisa nikech e thurgi be nitie pap ndege mwalor ga. Eh. Eh, ne wasenyuome maber to ni iwacho ni wabro dok nyuome kendo. Eh, dhako inyuomo nyaka chieng'. Erokamano. Erokamano nyakwatawa.
Kwaramoga jwang' e batha ka koro an kod jogo ma welo kuomu ma mani diere ka abo miye thuolo mondo en ema owachnu nyinge kaka kit Ramoga Jwang' dwaro. Jaduong'. Erokamano. Nyise nyikwa Ramoga Jwang' ni iluongi ni ng'a to in okew jomage. Eh, an an ta ok anindo John. Eh, an ka wabet ka eri jaduong' mi wawuoyo kuome miluongo ni Tao Kogo to mano yuoro mama. Ma kane mama onyuola to onwang'o opa gin kod wuonwa gi pan mondo gichak mana Tao Kogot mane wuod mor ka eri maduong' mane okedo ne mor bwamako lowo ma koro tinde wan mor ka eri nyaka chil kawuono. Ma eri ema wan ka e wan ka wan e dala eh, Ogot Kong'injo ka, Kagwada ma mano owal gi tawo maduong'. Owal gi tawo Kogot maduong'. Ma ema wan e dala ni sani eri. Ero kamano. Erokamano jaduong' to jalego koro moro winjo kiwuoyo kendo gineno anyuola ma joka tawo. To kaneyi koro wacho mna ni to kewa ni wan dakumuli e thurwa, thurg mama. eh, an kabet ka eri an athin nag tawo kogotni machiegni kabisa nikech ogot ka, eh, tawo kogotni wu- en wuodi nyadengi to an an wuodi nyaoko manam ka nyabolini eri ka an kamo miluongo ni swila mano an, an, an i dala, dala ka kwara Kanya winji kodiere. To ka ae to karango bada acham kacha. Taneno kadenge kama ne min tao kogo to ae. Tao ni ne wa ago mwalo kucha alidho nam nyaka wachopo malo ng'iya ka. Ero kamano jaduong'. Kapok abiro iri jaduong', nikwa Ramogi ma sani tinde kendo ke kend. Koro gin gi daga daga ng'eyo ni di gin gana wasumbi ni to ibe in kod minot. To in or jomage? Uh, an Nonyuola ka to kinde machon no sani eri to tinde apako Yesu. To kinde machon nahero akeini mane an kolu akeini. Kendo nyagem, kendo nyag, eh, nyaimbo, achako akendo nyaugenya ma iluonga ni SP, senior polygama. Ero, ero kamano ang'e ni koro joimbo uneno oru jougenya kod kancha Kod jogem. kod jogem Yeah. e piny mariek Kamano. Erokamano. Nyikwa Ramogi Ajwang' kendo ibaka ka be an kod jaduong' majuok Ramogi Ajwang' dwaro ne en ema owuo kodu. Nyisye nyikwa Ramogi ni iluongi ni ng'a? Erokamano ndugu Okinja. An iluonga ni Paul Ochieng' Ong'injo, Ong'injo Kakwala Kogot. An nyakwar Ogot. An wuo nya Ogenya, an Okeugu SM Otieno ma a Nyamila. Ee, to Murka an wad Lucas Odhiambo jo raw chogo chonge cheko. Ee, gowetena mamoko. Erokamano jaduong'. Akia ni ok ma itha mokalo o- o- sama onyikwara mogi wena ni in musumba e mor ka. Ise in gi dhako. Oh, An an gi dhako ma kendo nyako gwong', an gi nyako ma nyako wak sakwa. Eh, Erokamano jaduong'. Ageno ni josakwa thurga molo tengo winjo wachno ni nyarun go.
Tego kelo. Ongi wendo ng'a michamo kuome pi wang'uokni. Ywendo ng'a? Ywendo ng'a? To ywendo ng'a? Doderi ywendo ng'a? Osiepna ywendo ng'a? Jolang'ong ywendo ng'a? To koderi ywendo ng'a? Michamo kuon mar we mawuok iwu mi mathini ni ywendo ng'a? Ming'ado kuon ting'ado lweti ni ywendo ng'a? Mathinyo wuok iwu mi mathindo thindo ni ywendo ng'a? Dodero ywendo ng'a? Ywendo ng'a? Osiepna matong' ta ok ogot.
Jaduong' ei bwogowa kama nyikwa Ramogi Ajwang' be wuoro ni to ang'o matimre, juogi moro maki kanyo kibiro to en juogi mane? En juog Tao Kogot. Eh. Eh. Ei warwake kamano aneno ka Tao Kogot ogumbo wo nyamalelo lwar kuomi. Eh. Ibwogo dhano kama abed nitie jok moko ma ka an nikech aban gi juogi mapek. Eh. Ado ringa ringa nikech ok ang'e ni tibiro timo ang'o. Kawacho ni to jo- jo- jomurgi digichwowa to gelo gi
Oge- Ogelo gi Nyala. Ogelo gi Nyala ne gin owete ani dala to walar ang'o? Eh. To warwaki koro lere ni kwa Ramogi ni sama ibiro to giwinjo kiwuoyo ma to nyisa ang'o kit luo. Oh, sama inena kabiro gi nyinga iluonga ni Nyanga sana an wuod gwada. An wuod owadgi ta ok ogot. Gima hero Momiyo atimo timni mondo nyithindo matindo oluw kitwa oni gik mane kwariwa guegewa ne timo. Kwa mako loni, kwa amalanga lego nyaka got ng'iya. Tong' mane tawo kedogo e, kuoth mane tawo geng'ogo wasigu e. Mae kaka ne wachal. Ne wadonjo ka gremo, ok ne wadonjo gumuolo. Ne wan joma kama odhiye nyaka waneg joma wad- wasigu mane wan go. Ne wariembo jogem ko abar karading' badi ng'alego nyaka nyasidhi gutawo kogot ma un taon un tong'ni erokamano Erokamano jaduong'.
To nitie gimoro ma wasebet kwa winjo erokamano kuom biro ka wang'e ni nyalo chopo ka. Eh, Tong taoni awinjo ni- ni chon joka joka ruoth kane wuok e pinje mag yo Ugenya kocha ka biro e Alego. Ni Tong ni kane ochunge kamae to River Nzoia ma jo oganda mani kanisa ma Lejo luongo ni Aora Ndhoya. Pi ne obare ni kama Musa gi jogo kalo ikuoyo. Dibed ni mano en adier koso iwacho awacha? En adier Eh, kanene kwarewa nyala ogelo Mm. ager mm, kane gibiro ne giwuotho kaachiel mm, sama ne gikalo aorano tong' ema nochwadgo pi mm. e kadho kokadho gi gik mamoko mane en tong' dindo marwa erokamano Erokamano jaduong', wamor kod nyikwa Ramogi Ajwang' maneni kuom miyo tawo orwakowa ka. Waneno kogoli agola it kama ibete wawena ni biro budho bibiro ka bichiero juogi. Koro ang'e ni tawo kogot ni ka weche mwawacho biro dhi kare kaluwore kod kit Ramogi Ajwang'. Erokamano jaduong'. ago erokamano Eh, Nyikwa Ramogi Ajwang' wadwa dhi nyime gi wach mar twak kaka wawacho ni watwak Waneno ka ramogi dwa ni ichu- ichuoye piny. Kamano. Erokamano jaduong'. Erokamano. Eh, Wamor kod gima itimo. Nyikwa Ramogi Ajwang' bende owinjo ka jodongo mantie dwaro ni waduogi kitwa kod timbewa nikech piny luo lal. Kata joma sani kamoro amora ma wantie wawinjo kiwacho ni piny machon ne ber malo piny masani. Matiende ni Ogandawa olal brochruok obetie, jaduong' owacho kanyo. Ka juok tau kogot ochier kuome. Nyakwa tau kogot wadwa ni wachak twak nyikwa Ramogi thuond Luo. To en gima duong' ahinya ni thuond Luo ka wachako gi jaduong' tau kogot. Ogumbo wuod nyamalele tong' motimo remo. Lidende ma kogot. E lidende.
Ee. Nyikwa Ramogi Ajwang' ong'e tao kaka thuond Luo. To un kaka jo nyikwa tawo, uneno ung'e tawo kaka ng'ama nade? Eh, wuod Nyakabili penjo penjo maber mondo jo, uh, nyikwa Ramogi Ajwang' kuma gintiere mondo giwinj. Mm. Eh, wan kaka joka Tau Pogot, mm. wan joka Nyala, mm. uh, wan joka Dhura. Mm. Be mago kwere madongo? Wang'e tawo Kogot kaka achiel kuom thuondi mag Luo mokedo matek kendo nokelo mwandu miluongo ni gikeni ma joluo kaachiel kod jokanyala ma jomur gi jomur duto okan gicham mwandugo bgitiek. Kendo mwanduno en mwandu mosiko kaka Ruoth Nyasaye mane ne omiyo jaduong' Nyala teko, mane nong'ado kod River Nzoia kaka iwinjo kowach nochalo Musa. Tekone no ema nene oduogo chier kuom tawo, ma tawo nene oreso kod dho udi ma ok jomur kende, dho udi modak odak kama sani iluongo ni South East Alego, ma mano en Jaseje en Jamur, en Jonyajuok, joka Nyiywen, en Jokogelo, en, joka, en Jagoro gi joka Kan. Mago gin dhoudi ma tawo nomiyo mwandu ma kanorum nyaka chieng' gichamo nyaka sani. Mano e kaka wan joka tawo waneno tawo kamano to mana wachoni mana matin nikech tawo en piny ngima ma mago pod bro biro wabro nyisou gimomiyo tawo en piny ngima. Erokamano nyakwar Tau Kogot. E, jaduong', nyikwa Ramogi Ajwang' ong'eyo ne gisomo i buk ni a, kuom thuondi ne giyudo ni Tau Kogot bende en achiel kuom thuondi. Koro nyikwa Ramogi Ajwang' ong'ega ni Tau ne en thuon Luo. To un kaka nyikwayo, nyakware awinjo kowacho, nitie wach moro mabe dichwalie mineno kuome.